Ha ohóva ojupe Pedro nunka ndojurukuéi. Mba'épa pe. Ha ko árape ñame'ẽta ñande mba'e jeiko mbo'epy. Ko'ápe he'i ñande, ñañepyrũ hag̃ua ñamoñe'ẽ komoñe'ẽrã kuñarérõ, ñamoñe'ẽmína ko téxto aiguýpe, kuña, kuñaite, kuña mba'apo, apyterete, apyterete, kuña, kuñaite, pya'etĩ karaiha nde aty'y reho'a. Oñe'ẽ osyry añeño pyhare. Kuña kuñaite, ndéve ndejuru ipoty, ndejuru omimbi, kuarahy ha jasy. Kuña kuñaite mboriahu tesarái, ta'eño ha jahe'i. Ndomboguéi ndéve ko yvy. Nde pirére oguata, mboriahu añete, ndéve nde yvy oipytũ, pukavy resãva. Pukavy resãva eirete joguata.

Mba'épa ko'ẽtĩ karaiha he'ise? Mba'épa ko'ẽtĩ karaiha? Péapa mba'e mba'éicha vai ñe'ẽ? Jaikuaa. Mba'éicha ñande ñanerembiapóta jave jajapo?

Ku ña oku ã voi. Néi. Ko árape ñarreportemíta ko porandu oguerúva ñandéve ko moñe'ẽrãgui. Ñambo ho ñambojoguakenína ko moñe'ẽrã. Mara, Ñamomongueta ko'ã mba'e porãngue. Mávarepa oñe'ẽ kuñae pogy. Mara, Para oñe'ẽ. Kuñáre. Kuñáre. Pende katu kyvy omoñe'ẽva ko ñe'ẽpoty. Oñe'ẽ kuña. Mba'eichagua kuñárepa imandu'a hikuái. Mba'eichagua kuñárepa. Kuña ikatukurýva o kuña iguapaitereíva. Mba'éicha peẽ pehecha. Kuñaguáva. Kuñaguáva. Péa ja'e chupe. Imandu'a kuñaite. Kuña terehe. Kuñaitére. Imandu. Imandu'a. Kuña. Che rehe. Péicha oñehenói kuñágua. Mba'e, mba'épepa ojogua hi'áva? Mba'épepa ojogua hi'áva? Ojoguáta, eh, mba'éiko iporãpa.

Mba'ére? Pórke pyhare ha'e peteĩ hũ pytũ ha ñande'áva ha'e peteĩ hũ avei, ha upévape ojoguaiterei ha péicha ñañeponde chupe, ñambohovái. Mba'épa ipoty ijurúpe? Mba'épa ndaipotýva ijurúpe? Ñamañañaimi ñande ñe'ẽ potýre. Ko'ãve jahechaháicha

Ñambohovaivérõ peteĩ michĩmi ha jaha jaha hese nde yvytagua. Ñambo ñambohepo ko'ã vérso jehai hag̃ua prósape. Ko'ápe ome'ẽ ñande peteĩ tesapu'ã ko'ẽtĩ. Karaita, kuña mba'apo, opu'ãva voiete jave, ko'ápe ñambohováita chupe kuña mba'apo apyterete. Mba'épa mba'eichaite ñande ja'ekuaa chupe? Ja'ekuaaite chupe. Mba'éichapa pe añambo. Ñambohovái katu. Pe apyteretéva mba'etéhmi. Péicha la he'i ñande lo habiéro kuéra osino lo kuña kuéra ñande ma'ẽitereirõ, ñamba'apoitereirõ. Mba'éicha he'i ñandéve. Kuña mba'apo ipyapy mbaretéva. Péicha he'i. Kuimba'e ipyapy mbaretéva, he'i avei. Péro kóicha ñambo'õita ñande chupe kuña mba'apo ipyapy mbaretéva. Mba'apo ipy'apy mbarete. Péichaite. Kóicha ñambohovái jeýta ko. Ára. Nde ati ỹre ho'a oñehẽ osyry. Inimbo pyhare. Mba'éichai témape añambohovaimíta chupe. Mba'épa pe japói ha javeve ñane akãranguéi ha ove'éi Jerusalén. Mba'évape Adán ra'e japoipa ñambosuka ñande? Ha'éma ndéve. Mba'éichapa pe aja'e chupe? Nde ati'y reho'a oñehẽ osyry kuña akãranguépe. Nde ati'ýre.

kuña akãrague. Akãrague. Ko'ápe jahesahaicha, ko'ápe katu ja Ñanohẽtama Suiza ja'ése ñe'ẽ poty. Jahechakuaa ñe'ẽ potýpe, jareréko ja'e ñane ñe'ẽ poty ha ñanohẽgui mbojoguáva, moñondivéva ha repetisiõ ha'e pe orepetíava kósa. Bueno, ko'ã jajapóta oñondivéva, jajapomína kóicha, metáfora. Ko'ápe jane'ẽmi ko'ã pionéa oĩva. Ko'ẽ tĩ karai ha tea ha'e peteĩ mbojoguáva. Ko'ẽ tĩ karai ha péicha jajapo jey péicha.

Péicha ñamoĩ oñondivepa-je, pukavýre sakã, eirete joguata, péicha pukavýre sakã, eirete joguata. Tesãi. Pe orrepetia. Péa katu ñañe'ẽrõirã hetaitereíntemako reime. Upéi peteĩ ajejapóta chupe. Kuña, kuñaite, kuña mbarako, apyterete. Péa o rrepeti ha o rrepeti chupe. Kuña, kuñaite, kuña mbarako.

Palabra péva pe ñe'ẽ, ñe'ẽ pe hetaĩ rehegua. Icha, icha ha'e péicha omaerã, hi'áva omimbi kuarahýicha. Pe icha ko'ápe ñamoĩ chupe pórke okompara ko péva.

Kuñataĩva jogua Tupã sỹme. Kuñataĩ ojogua Tupã sỹ. Ñamongoramína chupe pe ojogua. Péva ha'e pe okonfronta chupe tĩke. Joja he'i. Jojápa mba'e.

Ne. Péicha. Jajapomína ko hembyre oñondy. Ikatúpa che pytũ. Ikatúpa. Bueno. Jojavýi, ndojavýipa mba'e he'i.

Mba'épa peve ñamokorãta si. Ñaimo'ã. Ñaimo'ã. Pende katu ku. Upéicha. Ñasaindy mimbi upéicha umi hesa. Upéicha. Mba'épa peve ñamokorã jeýta si. Upéicha. Upéicha nde katu ku. Ndy si. Ñemo'ã. Ba. Ñemo'ã. Umi hesa ñemo'ã mbyja. Mba'épa peve ñamoingora pyahu. Ñemo'ã. Ñemo'ã. Pende katu pyreterei ko'ã pe hi'atũ. Héẽ, ñamoñe'ẽmíta ko komérã peẽ jape me'ẽma raka'e ñomongueta rehe. Peẽ péicha peẽ persóna peñemongetahaicha rei peẽ oñondive ha kóicha oñomongeta kuña ha kuimba'e. Péicha mbohovái chupe. Kuñaite, kuimba'e oporandu chugui, Moõpa oĩ eh. Isãpa tu oporandumi chupe, Kuimba'e, ndéve ehechái piko moõpa oime, ndesãpa, chesãpa tu pyahu? Che rembireko, he'i chupe. Hembirekópe kuña orresponde jey chupe, Mo'opy otaikuaa che rembiapóva heta he'ína, Ko'ẽgua aĩtaño. Orresponde jey chupe Raiméno, Kuimba'e, che asẽta aguata upe rupi che rembireko. Oñekonteso hembireko jey, upéva katu ñame'ẽ ndéve nde che py'atyvõ rague mba'e he'íva ha oipytu'anguépa ha'e ohendáva cheréve. Ni mba'épa ja'ése kuimba'e nde ko ndegua paiterei he'i chupe.

Ikatúva omokatu ka'arõkaru ahína kure ha ryguasúi póke heta kuri hembiapo. Ha ndoikuaái hína oapitĩva apa pe mandi'o. Ha pe sa che rembiapo hesakã porãpa térã. Hesakã porã terei. Ha ne. Ha péicha che aguyje térã. Ko'ág̃a eh, mba'éichapa jaipurúva pe tápa óka ñuno'ãha kuéra, jaipurúva la alcohol en gel, ani hag̃ua pe vaso vai oúva mba'éichapa ja'e chupe, coronavirus oje'e chupe pe mba'apýpe he'i vaietérõ, ko'ág̃a jepe pe oĩmbáma la vacuna, peñevakunakéna. pono ñande rapicha ótrore óvape ha ñañemoĩ ojevegui mombyrymive. Ha che aguyje terei Maestro Carmel Denny-pe ha avei che mbo'ehára Sunil Dalpan-pe. Peichaite, aguyje.